y mae testyn sydd gen i yn llyfr Daniel a'r bumed benod a'r seithfed adnod ar hugen. Ti a bwyswyd yn y cloriannau ac at cael yn brin. Mae'r gair pwyso yn boblogaidd iawn. Mae rhai eisiau ennill pwysau. Mae rhai eisiau colli pwysau. Ond fan hyn, faint ydych chi'n bwyso yn ysbrydol? Dwi'n ni'n meddwl chi'n edrych un peth â fi. Pan fyddai'n mynd am bell tro i dre, ac yn gweld pobl yn cerdded yn hawdd, nôl ac ymlaen, nôl ac ymlaen, yn rhedeg i siopa, prynu pethau a pharseli, digon diniwed falle, ac yn neis i gweld yn symud ac yn hapus. Ond o'n i'n meddwl faint o'r rhain sy'n meddwl am ddiw. Ac yn ddiweddar, mae yna, babo, mae yna gêm wedi bod yn does rhwng un gwlad a'r llall, a da chi'n gweld y miloedd, wel, maen nhw moliannu, maen nhw yn moliannu'r bel. Beth gall pel wneud iddyn nhw? Be all pel wneud? A mae cwbl yn dibynnu ar pwy ochr sy'n well na'r llall. A pwy sy'n mynd i gofio hynna? Am hen can mlynedd, fydd dim sôn am y peth. Ond ble fydda nhw, tybed? Ble fydda nhw? A'r cwestiwn fydda'n dod i fy meddwl i yw hyn. Faint o'r rhain fydd yna nefoedd? Faint fydd yn uffern? Anodd ydi feddwl, ydyn nhw'n credu mewn Dyw? Sut mae'n bosibl i weld creadigaeth gymleth fel hon a creaduriaid cymleth fel ni a'n feddyliau cymleth a'r pethau da ni'n gallu gyflawni a mawredd y bydysawd a dweud fe ddechreuodd efo dim byd. A mae'n gorffen efo dim byd. Wel, mae o'n ffwlbri. Mae yna rhywbeth. A da ni'n credu mae Dyw i we, creawdwr. Mae o'n beth anodd iawn os ydy dyn yn gones i ddweud gan weiddi yn yr awyr, nid oes Dyw. Wel, bydd hynna ddim yn obsetio Dyw. Ond tybed arno bobl yn mentro dweud hynna. Ond synnwch chi faint o bobl y dwi wedi cael sydd dod at derfyn eu hoes ac yn sydyn maen nhw'n dechrau meddwl am ddiw. Ond nid bob un sydd yn gallu meddwl am ddiw. Mae'r rhai y marw efo dicter. Es i weld rhywun unwaith. Fein iawn. A ges i at y gwely nesa. Ac oedd o'n rhegi. Ac oedd eithau dos efo dy iesu rôl arall. Ac oedd o... Oedd o gynnu fo diwrnod i fyw. A ni'n meddwl... Oedd o'n ystyried. A wedi digio hefo diw oedd o. A wedi digio... wedi gofyn i'r rhai dwi'n nabod yn dda i ofyn i ddod i'n rhai yn capelu e, y gwasanaethau ni. A maen nhw'n bobl neis, chwa. Garedig, galluog. A dwi'n sôn am capel, chyd beth dwi'n gael? Maen nhw'n cered off. A ddim yn siarad am dridiau. A ni'n meddwl, beth sydd yn amsetio nhw gymaint? Bod ar rhywbeth ar ôl marw. Ydych chi'n meddwl mae rhyw grwydro mewn gwag neu yw? Nawr, mae perthynas i fi o ffordd fy mam ac o'r teulu yna dall crefydd yn diwedd oedd o'n ein mwyn ac iawn gyda Darwin Huxley yno fo. A mae ddarllenes i oedd y llyfr yn rhydd rhyd i brynu oedd yn 70 pint. A ddarllenes i yn ei eiriau ei hun Um, oedd o di, rwy'n di sgwennu beth o'n dweud, i funud a ola. Ond o, o hwn di cael cynnig i gladdu yn Westminster Abbey o gwrthododd, oedd o'n gones yna. A dyma fo'n dweud fel hyn, i fi cael cofio'r geiriau'n iawn. Wel, dyma ni te. Dyma'r diwedd. Tywyllwch, antur, Dim byd. Gwagle. Na fi. Hoffa fi. Gobai. A marw. Lyci chi farw fel la. Lyci chi farw fel la a cwrdd a diw. Fel la. A diw yn dweud, o gen ti'n byd i ddweud wrtha fi?

Peth fel yna. Mae'r rhai yn addoli'r ddiod feddwl sydd yn waith ac offeriau ac yn y blaen ac yn y blaen. Anoeth yw anwybyddu Dyw. Ser hynny, mae ein calonau yn caledu yn hawdd iawn. Mae'n anodd i fi fod yn bersonol achos fi'n nabod chi gyd, ond allai i ofyn y cwestiwn fyswn i'n gofyn, nid i chi'n unig, ond i'r rhai sy'n gwrando ar y we. Ydych chi... Ydych calon chi'n galed? Os y gornel fach yn y calon, fydda Dyw apelu ato. Oes na tybed? Oes na tybed? Y mae marwolaeth heb ddiw. yn drychinebus. Peth ofnadwy yw hynna. Ddim un yn, ddim un sydd yn sylweddoli fod i dy farn yn ei aros. Dwi'n cofio unwaith aros yn tu capel A rhyw hen wraig, oedd hi'n cofio diwygiad ac yn siarad amdano fo. Ond mae'n dweud o'n golygu dim byd i fi, chi o? Nac oedd wir. Bydd â chi'n da chi'n brigethu ar yr atgyfodiad, mae'n hithau. O dw, mae'n fi. Da chi'n ei gredu fo? O dw, bydd â chi'n credu. Dim byd, mae'n ei. Da ni'n marw fel cath ac i, mae'n ei. A dyna fo. A da chi'n cadw ti capel, mae'n ei. A dyna bydd â chi'n credu. Ie, dyna'r cwbl, mae'n ei. Yn a ben a ni, oedd i gas. Oedd. Y mae dydd gras yn cyflyn mynd hym heibio, a chyfle i edifarhau yn diflannu, yn diflannu. Y mae rhaid i ni gyfarfod Dyw fel barnwr Ni fel tad. Myfyriwch cyfarfod Duw fel tad. A mi'n eich croesawu chi gyda dweud, dere ma machgen i, dere ma merch i. Fel tad, yn hytrach na un sy'n dweud, dos am golwg i. Y mae gan ddiw gymeriad. Mae o'n lân. Da ni ddim. A mae o yn disgwyl oddi wrthon ni sancteiddrw a fedrwn ni ddim. Da ni'n dod yn bryn o ofynion diw. Rhaid cael perffeithrwydd llwyr. Wel, sut mae cael hwn? Ein gobaith yw Dyw yn helpu. Na'r unig gobaith, os na fydd y mwy na dwyfol ar wahan i hynna. Mae hyn yn llawn hanes calon galed Mae gen i emyn fan hyn. Dwi di, da ni wedi canu'n aml. O'n i'n mynd i gapel Methodistau Calfinedd yn uh, ardal Manceinion. Ac uh, o'n i'n hoffi'r capel yn ofnadwy. O'n i wrth y modd yna. O'n i'n mynd colli cwr. Uh, ac eto yn cofio dweud wrth mawn, dwi'n mynd siŵr iawn beth dwi'n credu. I'm ddim wedi ddim yn credu fe fi. Ond ddim yn deall, fel fi. A fe ddwedodd i, wel, dwi'n gweddio o doi ti ddeall. A'r emyn yma oedd yn achri ni. A gwrando hanu, da chi wedi canu lawer o weithiau. Pam, pam o ba, pam o pam bechadu'r cyndyn? Pam y colli denau drud? Mae dy greuwr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynnu cyd? Pam yr ail groeshoeli'r Iesu? Pam na fyny droi a byw? Darfu iddo drosodd wedi, dychwel, dychwel, at y ddiw. Rwy'n ar hwn. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau. Wel, dwi mond ugen ne ddeg ar ugen. Na, dwi'n cofio cael bwyd unwaith o gwbl neis iawn. Ond yn 33 oedd ei hoedran nhw, ddau yr un peth. Ond o'n ni'n gwybod pan ni'n cael swper nhw, A byddan nhw yr wythnos yna'n cael damwain, yn gadael dau blentyn bach ar flaen cael ei lladd. Am beth sy'n rhyfedd i, ni ddod i thri o'n nag e. Cant. Ond wedi cyrraedd yr oedran. So da ni'n yn gwybod beth yw'r oedran. Sy'n mynd fath beth a dweud, dwi'n ifanc am bus. Prysur y ddarfod mae dy ddyddiau. Dyfod y mae angau du, er i ti yn ysgafn chwarre, dirywyn mae dy oriau di. Ym mha le y byd y drigfan, wedi reil y byd ar dan, a gwrandwch ar hwn, o fe enaid, meddwl weithian am y siwrna sydd o flaen, cyn i Dduw dy roi i fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angau dy ddychrynu, mynd adnabod Duw a'i hedd. Wel, beth ydych chi'n feddwl hynna? Oedd hi'n oedd hi'n emyn oedd yn peri arswyd i fi. So ni'n gwybod, er bod hi'n crefyddol, er bod hi'n credu bod hi'n credu, eto ni'n gwybod na rhywbeth mawr yn golledig. Ac yna mae o'n dod. Ond beth am y dyn yn sôn amdano chi, o deulu ni, y marw heb obaith? Wyddoch chi, mae gan ddiw ryfedd ffyrdd. Wyddoch chi beth i gwyddoedd i blant o? Troi allan i fod yn, sylfa, yn uh, sefydlu y capeli dros y wlad i gyd. Ddython nhw'n grisnogion. A hanes y cynta ath e wrando ar John Elias. A fel o John Elias, o' 'na res o fechgyn yn mynd i wrando ar y Methodistiaid ac yn gwawdio ac yn neud sbort a sbri ac yn cuddio ei wynebau ni hetia. Ac oedd o'n enwog am fod yn hwn, am fod yn ofnadwy. Ond un diwrnod, dagrau Oedd yn yr het, ac fe ddaeth ei gredu, ac yn un arweiniodd y lleill i fod yn sefydlu capeli. Na chi rhyfedd o angrediniaeth digwilydd i gredu gosyngedig. Mae'n gallu digwydd. A dwi'n sôn o pethau hyn oherwydd maen nhw wedi digwydd a maen nhw yn wir. Mae dydd gras yn cyflym mynd heibio a chyfleoedd i farhau yn diflannu. Ond mae rhaid cyfarfod â Duw fel barnwr neu fel tad. Y mae Duw yn sanctaidd. Da ni heb esgus. Ni wedi gos a ni wedi arfer â chapel. Da ni heb esgus. Ac mae Belshazzar fan hyn, mae o'n ddyn sydd â dim esgus i gael. Ac am dweud, o, o'n i'n digwydd dim byd. Chawes i rywbeth amdano fe. Ac am dweud hyn. Y mae Belshazzar yn gwybod cryn dipyn am bethau diw. Oedd o'n frenin ofnadwy. Oedd o'n ddyn drwg iawn. Uh, ei dad oedd Nebuchadnezzar, a'i frawd Nebonidas. Yn blentyn, mi fydda mo'n cofio'r pethau hyn, yn blentyn, gwyddau am Israel, ac am y pedwar llanc ifan, Daniel a tri arall, a ddaeth fel carcharorion ac aethweision, ond fe nath y, uh, y brenin weld bod gallu yna Nebuchadnezzar a a'i parchu nhw. A'r bechgyn hynny ill pedwar, diw a roddus iddynt wybodaeth a deall ym mhob dysg doethineb, a Daniel a hyfforddle fe ym mhob gweledigaeth a breuddwydion. Nawr, oedd Belshazzar wedi clywed bod Nebuchadnezzar unwaith wedi cael breuddwyd, ac oedd wedi dychryn. ac o ofl yn ei fywyd. A mae Daniel yn esbonio y breuddwyd iddo fo, ac mae o yn hyfeddu. O roi Belsazar yn gwybod hyn, oedd o'n gwybod bod ei dad i cael profiad felly. Uh, atebodd y brenin a dywedodd o Daniel mewn gwirionedd, y gwn mae eich diw chwi yw diw o diwiau, ac arglwydd y brenhinoedd, a datguddiwyd ac sy'n sydd o datguddio dirgelaethau oherwydd medru ohono datguddio y dirgelwch hwn. Yna tro arall, o na reol wedi cael ei gwneud i addoli um, eilun a air. Ac roedd y bechgyn ifanc yma yn gwrthod tri ohonyn nhw, yn gwrthod addoli. A'r gosb oedd cael eich llosgi farwolaeth. Mae hwn yn beth gyffredin yn hanes, yn hanes yr eglwys. Ac yna, wele, mae ein diw ni. A dyma beth o'n ddweud. Mae'n beth, na beth oedd nes yn dweud, gwrandwch eich dyma. Cofwch sy'n eich wneud. Y plygwch ger bron y delwn, anna gwbl, fe popeth yn iawn. Y plygwch ger bron y ffwtbol ar, bel na, o whatever. Gwnewch hynna, fe popeth yn iawn. Wel, y mae ein diw ni, yr hwn o'r ydym ni wedi naddoli, yn abl i'n gwaredu allan o'r ffordd yn dan llyd boeth. Mae'n gallu achub ni o'r tân. Ac y fe'n gwared ni wrth law a frenin, gallaf wneud hynna. Ond oni de, bydd hysbys i ti frenin, na ddolon dy ddiwiau, ac nac a gryfwng i ddalw ac a gofadaeth.

a ymddiriedasant ynddo, ac a dorosant orchymyn y brenin, ac yr osant eu cyrff rhag gwasanaethu, nac yn grymu ohonynt i un diw, ond i'n diw ei hun. Fi'n edmygu nhw fel, er bod nhw'n cael eu rhoi yn y fflamau, ddaru nhw'n llosgi. Ond ar rwy'n hefo nhw, Mae hwn beth rhyfeddol, o Belshazzar yn gwybod hyn. Fyddwch chi ddim yn hofio beth fel yna, ond Nebuchadnezzar wedi rhyfeddu am hynny bydded fodlon brenin genys fy nghyngor a thormaeth dy bechodau, medda Daniel. Fe ath Nebuchadnezzar yn sal yn feddyliol, ac fe wellodd, ac ar ddiwedd ei oes, dyma beth wedodd o, Ac yn niwedd dyddiau, mae fi Nebuchadnezzar, a ddyrchefais fy llygaid tu ar nefoedd, am gwybodaeth a ddychwelodd ataf, a bendithias a goruchaf am olianais y gogoneddus o'r hwn sydd yn byw byth, am fod ei lywodraeth ef yn llywodraeth tragwyddol, a'i frenhiniaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Does yn amheuaeth i Nebiwchadnesar y Tad ddod i gredu yn gyfan gwbl yn yr arglwydd dduw. Gwyddau Belshazzar hyn. Oedd yn gwybod. A llafn dydw chlywais i ddim erioed, oedd na ddim cyfle yn yn tre ni, neu'n cartre ni, neu'n pentre ni. A beth oedd Gwrhe Belshaza? Be nath o? Wel, mae yna olygfa yma, a mae hynny'n ddiddorol. Maen nhw'n defnyddio llestri air y deml o Jerusalem. A chi beth ofnadwy? Mae e fel mynd ar llestri cymyn a cael sport mewn tafarn efo llestri cymyn. Fedrwch chi ddychmygu rhywbeth mwy hyll yn y sen, o, y gwydra bach yma, Rho ugain o'n nhw'n fi allan o'n nhw gyd efo cwrw. A dyna beth o'n nhw'n neud. Gymer o'n nhw lesri air y deml a'i defnyddio nhw mewn ffordd sarhaus. Yna beth o'n nhw'n neud. A mae hyn yn cynhyrfu dicter Duw. Yr awr honno, bysedd law dyn a ddeithant allan, ac a ysgrifenasant ar gyfer y canhwyllbren, ar galchedd parell llys y brenin, a gwelodd y brenin ddarn y llaw, ysgrifennodd. O'n i'n hoff o farddoniaeth erioed, ac yr oni oed yn ei um, gwledd Belshazzar wedi disgrifio hyn, ar, ar y digwyddiad hyn fel hyn, ar y mur draw a welir, ger gwen y canwyllbren hir, rhyw ddigorth ddele anelwig, denig gil, heb gnawd na gig. Na chi ddisgrifiad o'r bus yma, yn ysgrifennu o flaen llygad Belshazzar. Fyddech chi'n meddwl fydda hynna'n dod o fwy o sensus. Yr oedd y brenin yn ofnus, yn ofnus, yn annibidio lliw y brenin at y wyn, at y welw. A'i feddyliau a'i cyffroesant fel y datodad ei lwynau ac y cyrraedd ei luniau naeth y llall, oedd byn y gliniau yn cyrraedd ei gilydd. Oedd oedd dychryn, oedd oedd dychryn, ond hynna ddim digon. Di dychryn ddim digon. A mae'n galw y swynwyr I weld beth sydd ganddyn nhw ddeud. Ac y mae'r llys yn edrych. Mae'r brenin yn crynu. A mae o'n frenin? Pam mae o'n crynu fel hyn? Ond da ni'n gweld yma galon galed er iddo gael ei dychryn. Fedrwch chi'n dychryn neb i gredu. Fedrwch chi'n dychryn. Fedrwch chi ddangos iddyn nhw, ond fedrwch chi ddim dychryn gras sydd yn dod â nhw at ddiw. Wyddoch chi, wedi si mewn rhyw le, fi anghofio'r enw ron, ac mae o'n yn wir. Mae llawer o bobl yn dweud, ond fe arhosa i tan y munud ola. A fe gredau pryd hynny. Ond dyma'r gwir i chi, mae yna linell fel yna. Ar ochr hyn, y mae trugaredd Dyw, a fanna ydych chi'n byw. Mae trugaredd Dyw. A falle bod chi'n mynd i capel, falle bod chi'n grithio, falle bod chi'n yn credu'r pethau hyn, a da chi'n byw yn ei drugaredd e. Falle bod chi ddim yn credu dim byd, ond da chi'n byw yn ei drugaredd e. Mae yna myneddgar tuag ato chi. Mae'n eich tywys chi, mae'n rhoi rhiannu da chi, mae'n rhoi cyfeillion da i chi, ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond yn y llinell yma, yr ochr arall yw digofaint diw. Nawr te, fe wnaeth i chi, dau reidir. Mae un yn cael ei achub ar y funud ola. Da chi wedi meddwl pam nath y llall ddim? Oherwydd e wedi, wedi croesi y ffin rhwng ti garedd Dyw a di gofaint Dyw ymhell cyn dod i'r groes. A mae hyn i ni gyd. Da ni ddim yn gwybod, pan da ni'n croesi'r ffin, lle mae Dyw yn dweud, digon, yw digon. A dydy o mos faint da ni'n bilio, dydy o mos faint da ni'n gofyn, digon, yw digon. Fedrwch chi ddim chwarae gyda Dyw. Credwch, tra rydych chi yn yr ardal yna o drugaredd Duw, ofnadwy o croesi'r ffin. Heb obaith yma'n galw am Daniel, y brenhines um, gwraig Nebuchadnezzar sy'n dweud, mae yna dyn yma, i Daniel di enw fo, fi all esbonio'r geiriau y mae'r bus sydd wedi sgrifennu ar y wal.

A mae Daniel yn dod. A mae Belshazzar yn nabod y chwan. Dwi'n meddwl, yna dygwyd Daniel o flaen y brenin, a llefarodd y brenin, a dwi'n meddwl wrtho Daniel, ai ti yw, yw y Daniel hwn wyt o feibion caethle Juda, yr haeddig brenin yn had i o Juda, yn cofian iawn. A mae'r brenin dweud, os wneud i esbonio peth yma, gei di wobrau, gei di arian, gei di air, gei di hyn, gei di bablogrwydd, gei di le pwysig yn y deyrnas. A mae Daniel, dwi'n mysio dim o'r pethau yna. A mae Daniel yn gwrthod ac yn atgoffa Belsada oedd ei dad wedi credu yn yw. Dyma beth mae Daniel yn dweud. Dwi'n mysio dim ond y brethanta ni. Wyt ti'n cofio dy dad? Wyt ti wedi anghofio dy dad? Wyt ti wedi anghofio sut all dad dy dad, dyn caled i ddechrau, i gredu? Wyt ti'n cofio hynna? Wyt ti anghofio'r teulu? Y mae Daniel yn cyhyddo Belshazzar o bechod mawr. Mae nhw'n dweud, eithr ymgyrch cefais yn erbyn arglwydd y llunefoedd a llestri ei di ef a ddygasant ger dyfron di a thithau, ac ni wyddas nac, nac anrydeddu Dyw y mae dy anod o di yn ei law ef a'r holl ffyrdd eiddo. Wel, wyt ti'n mynd sylweddoli bod dy anadl di yn llaw Duw. Wrth wneud y bregeth yma, y neges yma, gofies i yn bell yn ôl nawr, um, faint o'n i o'n i'n 38, dwi'n meddwl, a rath i'r salwch sydyn arno fi, oedd ei weld yn derfynol. Ac um, ond fe ddeis i yn well, a dwi'n cofio mynd i bregethu ac yn mynd i'r pulpud. A do'n i ddim wedi meddwl amdano o fwriadol, dyna'r bregeth oedd gen i. Y Dyw y mae dy anadl di ynddo. A chi, y Dyw y mae pob anadl da chi'n anadlu heddiw yn llaw Duw. Wel, maen nhw'n eiriau trawiadol. Mae Duw, dyma'r geiriau, mene. Mae Duw wedi terfynu dy deyrnas. Mae wedi dweud, wel, ti wedi ennill llawer o wledydd, so fa, na ni, a ben ni. Dim yn rhagor, dim ceiniog rhagor. Tecael. Wedi dy bwyso yn y clore yna a dod yn brin. Dwi wedi, mae Dyw wedi pwyso dy fywyd ti yn y clore yna a ti'n brin. Ti ddim digon da o gwbl. Peres, bydd y deyrnas yn cael ei rhannu rhwng y Mediad a'r Persiad. Dwi'n barod wedi penderfynu bod y holl deyrnas i yn mynd i gael ei rhannu rhwng y ddwy genedl yna, a noson honno bu Belshazzar farw. Calon galed. O na ddim dymuniad na. Er fod o'n gwybod cymaint, nabod Daniel, nabod y bechgyn ifanc, cofio'r gwerthiau rhyfel, cofio'i dad yn, yn credu yn Duw, ac yn credu mor bendant yr hyn i gyd, er y hyn i gyd, mae galon o fel craig. Ac mae wedi croesi'r ffin, eich fawr, rhwng trigaredd diw a dicter diw. a doedd dim gobaith. Fy hun, dwi'n credu, iddo groesi'r ffin pan nath o ddod â llestri air a deml a wneud sbort am ei pennau nhw. Fe nath o groesi'r ffin. Mae yna rhai pethau naeth diw ddim i goddef nhw, a chi'n croesi'r ffin rhwng trugaredd a dicter diw. O fy enaid meddwl weithiau am y siwrne sydd o flaen, yn anolaf heb ddiw. A ydych chi wedi, ydych chi heb ddiw? Ni yma heddiw a'r rhai sy'n gwrando. Yn llyfr Efesiad, mae'n dweud, yn, yn disgrifio rhai sy'n heb ddiw, mae'n drawiadol iawn. Eich bod chwi y pryd hynny heb Grist. wedi eich dieithrio oddiwrth wladwriaeth Israel ac yn estroniad oddiwrth amodau'r addewid, heb obaith gennych, heb ddiw yn y byd, o rhywbeth ofnadwy, heb Grist, dim un addewid yn y Beibl yn perthyn i chi, heb obaith, heb ddiw, Ydych chi, mae, mae'r gair yna heb obaith yn beth ofnadwy. Ydych chi wedi gweld pobl cael newyddion a does dim gobaith? Dim gobaith. A dyma ni heb ddiw, heb Grist, diarth, heb obaith, heb ddiw. Beth nawn ni? Dim ond un sy'n gallu helpu ni, yr arglwydd Dyw a'n harglwydd Iesu Grist. A dod i'n nabod ei drugaredd ef. Chi'n yn gwybod pnawn yma, pa mor agos da chi i'r llinell. Felly wedi bod ambell llun dweud, o, dwi'n cytuno, bod na llinell yma, o, dwi'n cytuno, ond dwi'n fwy reit yn ganol y trugaredd fwy saff. Chi'n yn gwybod? Fatha awr ydych chi oddi wrth y llinell. Fatha diwrnod ydych chi oddi wrth y llinell o drugaredd Dyw a dicter Dyw. Byddwn yn ceisio casglu rhywbeth o werth i gynnig i Dduw am fywyd tragwyddol a does a ddim dyd. Yr ydym yn eisiau trugaredd yw mae'r sefyllfa yn amhosibl. Mae un emyn yn rhoi dy fel hyn. Fe chadu yw fe enw. Ni fedda fe enw gwell. Rwy'n dlawd. Rwy'n frwnt. Rwy'n euog. O fi drigaro gêm. Gwrandwch ar hynna. A dwi eisiau chi feddwl gyda'ch calon. Fe chadu yw fe enw. Ni fyddaf enw gwell rwy'n dlawd, hynny di'n ysbrydol. Rwy'n frwnt neu rwy'n fudur, dy ti. Rwy'n euog, rwy'n euog, o byd drigarog im. Ond sut A blyhau, a benafu. A mae'r ateb yn yr Arglwydd Iesu Gris. Nid oes gennym bwysau ysbrydol a phechod yn ein tynnu ni lawr. Beth sydd o le? Beth sydd yn cyfrif? Dim ond Duw. Nid ydym wedi ei garu. Hyd o bod chi'n cael clorian fel hyn, a degor chymyn, uh, car o'r arglwydd yw a holl ganon ac y blaen, ac yna'r um, er, um, gorchmonion eraill i gyd, ynglyn â char ddim yn gymodog, a felly mlaen deg ohonyn nhw. A dywch chi bod chi'n dweud, o, eisiau rhoi gynnig gan ni. A dwi'n hoed yn rhoi yn yr clorian. Um, beth sy'n rhoi yn fanna, fydda diw? Wel, um, Fy nghariad at ddiw. Ydy o'n bwysau dim nhw. Wyt ti'n mynd i caru fi? A, a trio hyn te, dwi ddim wedi i godi nebu. O, wy'n gweld ti wedi wedi godi nebu yn, yn dy galon. Ti'n pwysau dim. Dim. Does dim gwerth yno ti. O gwbl. Mae popeth yn dy erbyn di. Rwyt ti wedi methu ar y gorchymyn cyntaf. Pechadur yw'n henw. Nid oes gobaith am fy mynediad i'r nefoedd. Fe fedrwch chi guro ar y drws a gweiddi a sgrechen a'r cwbl. Ond ni agorir o drws. Ni agorir o drws. Ac am fil o flynyddoedd, oeddech chi'n dal i gicio'r drws a dweud, o, o'n i yn mynd i capel, o'n i yn licio'r y bobl yna hefyd, o'n i yn... Ar di'r drws, ddim yn agor, ddim yn agor. Nid oes gennym le i ddiw yn ei bywydau. A oes gobaith am ychybiaeth? Ydych chi'n gallu dweud pnawn yma, wy wedi fy achub? A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant am bob bai? A oes hedd am eddyginiaeth? Oes maddeuant am bob bai? Oes, mae Dyw, o'r nef yn eglur, mi ddarperais aber llawn, y mae hedd a gras a chysur Gennym rhoddion parod iawn. Sut mae'r Arglwydd Iesu Grist yn gallu achu enaid anniolchgar? Yr ateb yw, y mae Iesu Grist yn dweud, Wi wedi rhoi fy nhîn yn dy ledi, wi wedi cadw'r gorchmynion yn dy ledi. wedi cymryd y fethiant ni ar fy sgwyddau. Wy wedi cymryd y gosb ni yn fy nghorff. A dyna'r dyna efengyl. Mae yna ddigon o bobl nes pregethu yn efengyledd am y groes yn gyffredinol, ond ddim ystyr y groes. Talodd yno swm dy ddyled a gwerthfawr waed ei galon friw, yr oen dieuog yno'n marw, a minnau'r euog yn cael byw. Ydych chi eisiau mynd i'r nefoedd? Wir nawr, da ni ddim yn mynd hyd, a rhaid fydd hyn nawr, dwi'n mynd teimlo'n hyn. Dwi ddim, dwi'n teimlo'r un peth. Ond dwi yn hyn. A dwi eisiau mynd i'r nefoedd. A dwi'n mynd i'r nefoedd. Oherwydd un peth syml, mi daflan maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fo loes, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Dwi'n ganu Wrth y groes, os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fu, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe, haid gweld ein pechod, a edrych a dwi'n hoffi beth dwi'n weld. Ac os da chi'n dechrau meddwl am ddiw, fe ddwedwch chi na, Dwi ddim yn hoffi. O, na i, na i ohirio yn dipyn. Na beth perig. Da chi'n gwybod pa mor agos da chi'r llinell. Teimlo cywilydd am rhai o'r pethau da ni wedi wneud a gwybod ein bod ni yn fethiant llwyr. A da ni'n dechrau cod ein golygon at yr arglwydd Iesu Grist. Ond rhaid cael edifeirwch. Ydych chi'n siarad o plentyn sy'n dweud, o reit, a mae rhaid i fod yn sori. Na, dwi ddim. Mae'n fod yn cyfri dim. Mae'r rhaid I ti farhau, sut berson dych chi? Ti'n iawn? Neis? Caredig? Anwyl? Cas? Hunanol? Eisiau ffordd o'ch hun? Sut berson ydych chi? Ti'n iawn? Rhaid cael edi feirwch, a mae Duw yn helpu ni. A rhaid cael ffydd Nawr, nid y ffydd, fel da ni'n defnyddio'r gair, bod gen i ffydd bod y llyfr yna fara, ond ffydd sy'n dod i'r nefoedd, i'r galon. Ni allai dinistrio'r ffydd yma, a mae'r ffydd yma yn arwain chi i ymddiried yn Iesu Grist, ein harglwydd. Beth fydd eich diwedd chwi? Oes yna gyfnod pan ydych chi'n dweud, O dwi'n cofio'r man a'r lle. Dwi'n cofio dda, fe ddeis i mewn mewn typar. O do fi rhi. O fe dorodd diw fi lawr. A ti'n rhywbeth. A ges i un menyw. Neis iawn yn nabod y cafell yn ei weinidog. Dydd hanes sydd da thi. Ac o'n i'n meddwl dim byd bod o'i fach. O teimladau mor Gryf ganddi hi. A meddai hi, o'n i wedi rhoi traig o lew am flwyddyn neu ddwy'n gwrando arna chi, nid trwy weithredoedd, ond trwy ras, trwy credu yn, yn yr arglwydd Iesu Grist. A wedi dweud hi, wedi cael digon. Gwbai, wedi cael digon o hyn. A sy'n beth dweud i'r ffrind, dwi'n mynd dos i nesaf. Ac uh, pan ddath y syl, mae'n dweud sy'n, wel, wel fi'n credu a fi am y tro ola. A fi es i, ac fe weles, ac fe ddealles, mae trwy ffydd. A dwi ddim wedi ngadael i. Na'n stori wir i chi? Codi'n golygon at yr Arglwydd Iesu, beth fydd eich diwedd chi cyn i ddiw dy roi i fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angau dy ddychrynu, Yn mynd adnabod Dyw, a'i hedd, mynd adnabod Dyw, a'i hedd. Ni all hynna i farw. Mewn ffordd mae'n abitur i. Bydd a'ch corff chi a'ch hynna i chi marw fel na fe tywyllwch at yna'r cwbl. Ond diolch yn gallu. Diolch yn gallu. Na pam, da chi fe'n teimlo ddwy oed, bore, brawma. Achos mae'r enaid yn tragwyddo, mae o'r un peth. Diolch yn ifanc nac yn hen, mae yna. Chi, chi, enaid. A mae'r enaid yna dragwyddo, enaid gwerthfawr. A'n drysor y peth, pidiwch a'i daflu fe i fferm. Cynigiwch a'i grist, a dewch chi mewn i'r nefoedd. Cael trefn i faddau pechod, Yn yr iawn, beth mae Christ yn neud hwnna? Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Mae Iesu Christ eich aflawni hi. Cyfiawnder yn dweud digon. Ardderchog, meddai'r ddeddf. A'r tad yn gweiddi bodlon, yn hollol fodlon. yn yr iawn, ac diolch byth fe seion am yr iawn. Yn awr, hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Mewn cyma, mae'n cymorth ar un cadarn, llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo. Ni chollir neb a gredo llawen hawn gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. A dyna ni. Mae Nebuchadnezzar, a hyn yn nefoedd, pwys am meddwl, a Belshazzar yn uffern. Oedd yn gwybod digon. Oedd yn gwybod digon. Ond fe groesodd y ffin o drugaredd Duw i ddigofaint Duw. Beth amdano chi a beth amdano fi? A fydrwn ni ddweud, mae'r afael sicra fri. Mae'r afael sicra fri. A fyddwch chi barod i fyw ac i marw, a farw, dros ein harglwydd Iesu Grist. Nawr gadewch i ni weddio. Yn diolch i ti o ddiw a thad yn harglwydd Iesu Grist, ei bod ni'n gallu troi atat yn ei enw sanctaidd ef, ac yn diolch i ti am dy ofal at gariad drosom ni. Ac yn gofyn am bob un sydd yn gwrando, a pnawn yma, a pawb sydd yma hefyd, ac fel bod ni mewn ffordd yn gynulleidfa wasgaredig, ac eto Y mae'r ysbryd yn gallu cyrraedd man hyn, man draw ac yma. A da ni'n gofyn i ti o ddiw, o anfon di yr ysbryd glân, yn enw Iesu mawr, ei weithrediadau megis tân o dyed ef i lawr. Amen.